After with NJ, na she tell Sandra reality make she first video NJ is there, second video NJ is there, third video NJ is there. Na NJ tell am say so everybody welcome to my naija daughter tv show yes if today na your first day of coming across this channel welcome to my house welcome to my space welcome to my channel thank you all for coming if this content you not find am friendly or you not like am please No insult, you can drop your own opinion. Na my own opinion I dey drop for this video now, okay? Drop your own opinion. No eh, ha- no road for insult, okay? Na opinion we dey eh, drop between Sandra and NJ, okay? Okay, no insult. Don't insult anybody. You drop your own opinion. I drop my own opinion. Yes, about eh, Sandra and NJ uh, talk. My pipu, my beautiful pipu out there, wen una love my sister Sandra, wen you love NJ, no be only una love dem o, all of us love dem. Yes, ask me again. All of us, we love dem. Yes, you can ask me, I no use my ring light light, I look am like the color is not uh, is not friendly, you know. All of us love both of dem, okay? Na love wey we get, na im we take dey find how both of dem go take come together again. You know, when brother and sister dey quarrel, person must dey there, that is mother and or person must dey there when e go be their best, when e go settle them, when e go let the two side know their fault so that they will move on. No, they say teeth and tongue, they no get where they dey run dey go. They still remain as a brother and sister. Except that person, you no send am again, you no want make near you at all at all. Na im they dey go their separate way. You know why I bring this topic? I beg una when una dey drop me uh, uh, comment, eh?

She go dey appreciative well well. I remember when Angie and Sandra go go their house, how she go take do Sandra husband sef, how she this woman take dey, not all mother they are like that. You know when you see good mother, you go test, you go talk, you go testify. You know then I come out with those uh, every uh, Sandra reality, they not, uh, Sandra and Angie, they not they talk again, they not they know, they not they do as they take they do before when they will come on social media. We miss those vibe, yes. We miss those vibe my sisters we miss those vibe well e still good if na still stay quiet everybody go their separate way without no cause without no quarrel without no come on social media as i fit take talk before one comment one person drop comment in my comment section say naija daughter tv go and watch Sandra reality video when she drop on she put am when she drop normal i dey watch sandra reality not every time dey eh, drop comment i dey watch nj not every time dey drop comment because i feel that they will not come my house you know i drop video for i drop comment for my uh, uh, uh, content creator when i know say they will do well to come to my house

she tok about say wen she dey wen she don already start to all di evidence dey there she show picture wey she take do conductor god bless you sis you are really a strong woman almighty god will keep on blessing you no be say i dey do am if it's fuck up tomorrow i will still come out o you know not all single mother not all widows go do wetin you do so you do conductor to put food for your children's table You do any kind of job to put food for your for your children table. Na im make God bless you. Those our sisters, single mothers out there, I tell una say make una go dey follow this our sister Sandra reality. Her story will make you strong. Her story will make you strong. Never you give up. Giving up is not the answer. A lady who do conductor, do you know wetin be conductor for Nigeria? All the picture she's is there. She tried to work, Den, no be dat one wan come for, she come say she dey win um she don dey make money for business. I remember dis Mercy Kalu wen she still Mercial. I follow Mercy Kalu through Sandra Reality to subscribe. She say she appreciate. I appreciate you sis. As far say you say you appreciate those who assist you because I come dey tell you say those those their Nello NJ people na dem follow you because na dem share you e come be like say you no dey appreciate dem dem go dey come dey feel like say dem dey regret but this your video wey you come give us now you show us say you appreciate dem you appreciate dem eh, NJ e just play a role for you to get your audience for YouTube because YouTube hard to get audience YouTube hard to get subscriber YouTube hard to get 4000 watch hour YouTube hard but NJ just support you for your channel The angel tell you say make you talk like this. That one na hundred percent true. As you talk, I no, I no, I no say na lie you lie. Me, I don dey YouTube. Na she dey inside river. They say na who dey inside river. They tell person how the river deep. Angel don already dey social media. I no know all those my sisters, all those my real Precious sisters, I no know whether una see am like that. You know, person when e dey inside deep river, now you go tell person when e dey outside, say, the river deep well well. o." I believe when NJ dey encourage, encourage her, if na watch her first video, NJ is there, second video, NJ is there, third video, NJ is there. You know, when she dey talk about her story, na NJ tell am say, to win people uh, mind, you come out with your story, you will make it in YouTube. YouTube, there is money. YouTube, there is, is business. You will catch out. People we fair pitin on you na NJ tell our sister na NJ tell Sandra reality bata with bata with NJ na she tell Sandra reality make she come out to say something like that but that is her story is her story when she come out Not for me, I no look am say she deceive ux. I no look NJ make she use am say she dece I just put that title you know. I no look that uh, that side like say NJ deceive us. NJ don already dey social media. She understand what people want. She understand wetin people really need. Then Sandra get the vibe. Sandra get the thing to give out. Then she encourage Sandra to come. you can make it and sandra still talk am say she and nj dem me- know for uh, pharmacy and i remember their q and a that is uh, video wey dem do together how dem take know nj talk am say where she for know sandra na where dem for dey do something because ah this woman pass am she try if na go watch there are two china make una go watch dem get when dem do together video i no dey join anybody o

God will keep blessing you and I no dey do am say make you know me o. I like how you carry your family. Me, I love my family. Not all sisters love family, not all brothers, not everybody will carry family. I love how you take carry not everybody even care about their children. Some mothers that they born, they dey deny their children. But

you don already start life no be say you no appreciate angel as me dey now no be say i dey hungry no be say i no see food eat person wey even show me how to grow my subscriber i appreciate am talk of you just dey people organic view you know i believe as you talk am say you appreciate am you say you appreciate am you say e get one time when you wan give up when you no wan the video again when you and angel get nobody when dem no dey get argument o

Why you still give advice say single mother out there don't look say is the end of the life struggle keep your vibe no vex I dey any of your video when I see I love those vibe okay I will keep on still putting it here forget the title you know say you still dey give us title you no dey even dey eh and you know na all those our all those our corner eh all those organic people wey dem no be content na dem no understand na dem no understand the eh, youtube eh my sister and NJ. NJ do the uh, good work for you to tell you to use your uh, your story to come online not to deceive people you don't already start your life my people my beautiful sisters out there when you now fix say eh, eh, sandra and angel deceive you know, not be the same now her real true life story now she dey talk imagine my late brother when he die anytime i remember and now i know they talk about time again i will just sit down and cry Imagine I dey social, I dey live stream or I dey social media or I wan talk about him. I wan bring him story and my story out. I can't talk without I no cry. I must share that tears. Okay? Before our sister Sandra dey talk am, she dey remember the suffer and still her husband no still succeed and how she struggle and how her mother-in-law die. Only her and at that tender age. She even come out, she, she gave birth to her first child as a teenage. ah abeg okay if you dey vex maybe she wrong you forgive her or maybe you help am you come dey regret no look am say you help am you help god na god na you help not she okay if i offend anybody on this my um, video i no do am to offend angel i no do am to offend sandra i no do am to uh, know their face make dem know me no i do am to wetin i like to do okay i dey do my reaction not to insult not to bully and uh, all those our social media sisters please okay if you see any of them do something you want to talk to them talk to them without no insult that person they say he fought without no insult without no bully okay our sister don't come out now say she appreciates uh, mercy kalu i know i know that lady too god will bless you our sister imagine you saw a, a big seed for her life So then she dey talk am, she win something. Yes, e real true. Make una go do search about that um, business, that um, thing when she talk about. Make una go do um, research. It's really exist. It dey exist. Yes, it dey ex- exist. It dey exist. Okay, she really do am. God will bless every one of you who sow seed, who contribute to her life. She don make video now say she appreciate every one of you, and she still encourage single mother out there. You are a single mother. It doesn't define anything from you. Wetin you go do?